Dafydd Seales Jones ydw i, a dwi'n ddarlithydd yn yr Adran Theatr a Ffilmiau Teledu yn Aberystwyth. So mae'r cwrs yma yn gyfle i chi ceisio pob fath o wahanol rannau o'r disgyblaeth o ffilm a theledu. O gwneud rhaglenni eich hunain i gwneud, um, i astudio rhaglenni eich hunain. A felly chi'n dechrau yn y flwyddyn cyntaf um, mewn ffordd eitha sylfaenol a dysgu'r sgiliau sylfaenol, a wedyn fel chi'n mynd trwy'r ail flwyddyn, trydydd flwyddyn, chi'n mynd yn fwy a fwy cymhleth a mwy manwl a dewis be chi eisiau gwneud, be chi'n mwynhau fwyaf ynglyn â ffilm a theledu. Mae yna nifer o resymau a, i ddod i gymryd y cwrs yma. Mae'n lle gret i ddod i astudio. Mae dyn ni pob fath o cyfarpar mwyaf newydd a gorau mae bosib gael, a hefyd mae dyn ni staff cyfeillgar dros ben. Ond mae pob fath o fodiwl ar gael, reit o'r modiwlau mwya' sylfaenol ynglŷn â sut i switsio camera ymlaen a defnyddio goleuadau, defnyddio sain ac ati, hyd at modiwlau sy'n gadael ni chi fynd off a, a darganfod eich cwestiynau ymchwil eich hunain a wneud ymchwil dwys academaidd eich hunain. O ran y marciau angenrheidiol i ddod ar y cwrs, be ni'n edrych am yw tua 300 i 300 o ugen o bwyntiau UCAS neu tair B neu ABB mewn lefel A. Wel, byddwn ni'n gwybod yn ystod o sgiliau defnyddiol, ar un ochr sgiliau technegol, cynhyrchu, ffilm a theledu, a o'r ochr arall sgilie yy mwy meddal efalle o ran dadansoddi yym testune a diwylliant a sgwennu ynglŷn â hynna. Felly ar y cwrs yma yn arbennig ni'n edrych am sut i ni'n gallu cyfuno y ddau sgil yna. A mae'r ddau set o sgilie yna yn arbennig o bwysig yn 'yn cymdeithas ni heddi. Wel mae pob fath o yrfaoedd posib yn medru dod mas o'r cwrs. A yn, yn, yn uniongyrchol, wrth gwrs, mae yna ma ma, ma ma swyddi yn y cyfryngau, mewn cynhyrchu cyfryngau, boed hynny yn ffilm a theledu, neu um, ar y we, um, neu rhyw gyfuniad o theatr, y we, a ffilm a theledu, fel mae pethau'n mynd fwy, fwy, fwy gymysglyd o fewn y byd digidol. Ond wrth gwrs mae'r sgiliau yma, ni'n sôn am bwyty, maen nhw yn gallu cael ei ddefnyddio mewn nifer o o swyddi gwahanol hefyd, megis dysgu neu mewn swyddi yn y byd busnes. Wel, mae pob fath o gyfarpar ar gael i myfyrwyr o nifer, nifer, nifer fawr iawn o gamerau o wahanol fathau, yn dechrau gyda rhai eitha' sylfaenol tuag at rhai eitha' eitha' yy cymhleth, a hefyd systemau golygu fideo gan gynnwys Final Cut Pro a Avid, a wedyn hefyd mae gyda ni stiwdio teledu llawn gyda galeri a camerâu HD, i- stiwdio anferthol. So llawer o o o gyfarpar da iawn. Yn gen i, mae'r rhan o'r cwrs mae'r myfyrwyr yn mwynhau mwyaf yw'r cyfle i fynd â y gwybodaeth a sgiliau nhw o'r ochr ymarferol i'r ochr hanesyddol pe, pe bai, a nôl, nôl ac ymlaen. Chawns i gymysgu y gwahanol fath o wybodaeth yma, sgiliau yma, a dod yn efo'i gilydd i greu pethau diddorol. Boed hynny yn draethawd, neu yn ddadansoddiad o rywbeth, neu yn ffilm neu'n gynhyrchiad cyfryngol. Wel, oherwydd y cysylltiadau diwydiannol sydd 'da ni o fewn yr adran, cysylltiad gyda cwmni fel Boomerang er enghraifft, a'r cysylltiadau sydd gyda staff gyda pobl yn y diwydiant, mae yna wastad siawns i gyfarfod y pobl o'r diwydiannau creadigol A hefyd oherwydd hynny, mae 'na siawns falle i, i weithio iddyn nhw. Ar ben hynny, mae gennym ni modiwl arbennig sydd yn gofyn i fyfyrwyr mynd allan a ffeindio uh, lleoliad gwaith am wythnos a sgwennu ynglyn â sut dathon nhw ffeindio fe, um, a wedyn be ddigwyddodd ar y lleoliad gwaith a be newn nhw uh, yn sgil hynny, yn sgil y, y, y profiad yna. Felly, Ni'n ceisio gwneud siŵr bod pobl wedi meddwl ynglŷn â yym eu gyrfaoedd nhw ar ôl prifysgol eitha' cynnar yn y yn yn y gradd.